سوہݨا ہوندا تاں ایہ وی ممکن ہے۔ سوہݨا ہوندا تاں ایہ وی ممکن ہے۔ تیݙے کیتے میں جائز ہوواں ہا۔ تیݙی خاطر میں رل ڳیاں نئیں تاں چنڳے عہدے تے فائز ہوواں ہا۔ اور غزل دے شعر ہن کہ زمین زادی دا زد ہے ظالم زمانے کولو نکل جلوں ہا زمین زادی دا زد ہے ظالم زمانے کولو نکل جلوں ہا شریف شہریں دے شور والے مکانے کولو نکل جلوں ہا اور ملوک ملک میڈے مطابق مزید ماراں دے میلے لگسن

مزید ایندے بلن بجھن دے دھیانے کولو نکل جلو ہا اور عصمت صاحب شے ڈیکھسو کہ وسیب وستی دے ویلے لوکیں کوں وت ولا وہم پوندا لگدے۔ وسیب وستی دے ویلے لوکیں کوں وت ولا وہم پوندا لگدے۔ یقین تھیون توں پہلے پہلے گمانے کولو نکل جلو ہا۔ پر مسیتی ملاں دے مفت فتوے مزید کافر کشف کریندن۔ مسیتی ملاں دے مفت فتوے مزید کافر کشف کریندن۔ زمانے ظالم دے ظلمی ملاں شیطانے کولو نکل جڑوں ہا۔ اور آخری غزل کے اساں برداشت کیتی ہئی اساں ہنجھوں سنبھالیاں ہن۔ اساں برداشت کیتی ہئی۔ اساں ہنجھوں سنبھالیاں ہن اساں دل کوں وندالیا ہا اساں اکھیں ٹھگالیاں ہن اور سچی گال ہے بہوں مشکل تیرے درشن دی بک پارو سچی گال ہے وڈی مشکل تیرے درشن دی بک پارو وجہ اوکھیاں ہنجھوں روکن اکھیں داڑھیاں ابالیاں ہن اور پراݨی سک ہئی ساݙی جو اکھیں تاں ملا ݙیکھوں پراݨی سک ہئی ساݙی جو اکھیں تاں ملا ݙیکھوں اساں اکھیں ملایاں تاں تساں اکھیں ݙکھالیاں ہن اور تہاݙی وستی دے چکر تہاݙے عشق دے رولے تہاݙی وستی دے چکر تہاݙے عشق دے رولے اساں اتنے گھمے ساکوں آیاں آلیاں بھنوالیاں ہن

تہاکوں سنگتیں جھنڈکے چا اساں تاں ڈنگ وی جھلیے ہن اساں سنگتاں وی پالیاں ہن اور اساکوں کیویں بھل سگدے تہاڈا بے عذر نکھڑن تساں جھیڑا چا کیتا ہا تساں بھانہیں چا بالیاں ہن اور سیاسیں وانگ تساں وی کشف پڑ بدلی گئے ہاوے سیاسیں وانگ تساں وی کشف پڑ بدلی گئے ہاوے کہیں دی آکھ تے لگ کے تساں سنگتاں چا گالیاں ہن۔ پیسے واپس۔ مرشد شبیر شرح سئیں دا حکم۔ غزل سنینا غزل دے موضوع تے چس نہ آوے تاں پیسے واپس۔ غزل سنینا غزل دے موضوع تے چس نہ آوے تاں پیسے واپس۔ کوئی وی میں وانگوں ایویں سوہنی ردیف لاوے تاں پیسے واپس۔ اور میکوں پتہ نئیں جو کون کیا ہے تے کیہڑا ہے کتنے پانی دے وچ اٹھی کے محفل دے وچ جے سچ سچ کوئی ڈساوے تاں پیسے واپس۔ اور اساں تاں کوڑے ہیں شاہ جہانی مگر تہاکوں وی جان دے ہیں۔ اساں تاں کوڑے ہیں شاہ جہانی مگر تہاکوں وی جان دے ہیں۔ تہاݙی وستی دا کوئی وی بندہ جے سچ الاوے تاں پیسے واپس مہربانی اساں تاں کوڑے ہیں شاہ جہانی مگر تہاکوں وی ڄاݨ دے ہیں تہاݙی وستی دا کوئی وی بندہ جے سچ الاوے تاں پیسے واپس اور اساں بھلکڑ اساں ہیں بھولے تہاݙے نخریں دی پنڈ تاں چیندوں اساں بھلکڑ اساں ہے بھولے تہاݙے نخریں دی پݨ تاں چیندوں اساݙے وانگوں تہاݙے نخرے رقیب چاوے تاں پیسے واپس خادم صاحب شعر ݙیکھسو کہ جݙاں وی ولدے تاں قہر پوویس او پٹھیاں سدھیاں سݨیندے قاصد جݙاں وی ولدے تاں قہر پوویس او پٹھیاں سدھیاں سݨیندے قاصد مجال ہے جو کݙئیں خوشی دی خبر سݨاوے تاں پیسے واپس اور اساݙے بے انت پیار کوجے تساں وسارے تاں خیر تھیسی۔